Santiago. Santiago capítulo uno. Ñemomaitei. Che Santiago, Ñanderuete ha Jesucristo rembiguái, amomaitei umi doce Israel tríbu oñemosarambiva'ekuépe ko yvapére. Perandu añetegua ou Ñanderuetégui. Pevy'ákena che ermanokuéra, pejasáramo opaichagua jepy'ara'ã rupi, ko'ãva omoañete ha oha'ãva aprova pende jerovia, ha pe jerovia añeteguáva hi'a paciencia. Pe paciencia katu okakuaave va'erã ohóvo, upévare pepyta kirirĩháme. Pe jepy'ara'ã poguýpe, Ñanderuete penemoambue porãve ohóvo Jesucristo rekópe, ha ani hag̃ua peẽ pe ángaipápe, ha anítei ofalta mba'eve pende jerovia rekovépe. Ha oiméramo pende apytépe peteĩ ñarandu'ỹva, tojerure Ñanderuetépe, ha'e katuete ome'ẽta pe arandu oime raẽ ojerurévape ha ndojokomo'ãi, tojerure katu jerovia reheve py'amokõi'ỹre, pe ipy'amokõiva ojogua y pochýpe, pe yvytu ogueraha reíva ágoto pégotro, Anítei upe kuimba'e térã kuña upéva oimo'ã ohupytytaha peteĩ mba'e Ñanderuetégui. Pe ipy'amokõiva ningo ndahekohendáiva opaite hendápe. Pe ermáno imboriahúva tovy'a katu, Jesucristo oñakarapu'ãma ichupe, Lucas 6, 20, ha pe ermáno heta imba'e oguerekóva tovy'a Ñanderuete omomiri haguére ichupe. Ha'e oikuaáma imba'eita ojoguaha kapi'i potýpe, pya'e opa rei va'erã, Osẽvo kuarahy ha haku porã rire ombopirúta pe kapi'i, ipoty ho'a ha iporãngue opa rei. Upéicha avei upe heta mba'e oguerekóva opa reíta ojerovia ramo imba'e heta rehe. Jepy'ara'ã. Ovy'aite pe kuimba'e ogueropu'akáva kirirĩháme ijepy'ara'ã. Osẽ porã rire ohupytýta pe tekove opa'ỹva, Ñanderuete ome'ẽtava oimeraẽvape ohayhúva guive ichupe. Pejepy'ara'ãramo, anítei peje Ñanderuete pende py'ara'ãha, avave ndaikatúi oipy'ara'ã Ñanderuetépe ojapo hag̃ua mba'e vai, ha ha'e voi ndoipy'ara'ãmo'ãi avavépe ojapo hag̃ua mba'e vai. Pe kuimba'e ha kuña py'apy rembipota vai katu ojopy ichupe kuéra ha ogueraha ichupe ojapo hag̃ua pe tembiapo vai. Pe vy'arigua py'apy rembipota vai heñóiramo onaséta tembiapo vai. Ha pe angaipa okakuaápa rire, hi'áta pe ñemano. Che hermanokuéra pohayhuetéva, anítei peẽ pe ñembotavy, opa me'ẽmby iporãva ha opaite jopói hekoite peguáva ou yvatégui Ñanderuetégui. Ha'e ningo pe tesape Ru, Ha'e noñemoambuéi ha hendive ndaipóri pytũ, hembipota ha iñe'ẽ añetegua rupi Ha'e ñanemoingove jaiko hag̃ua hi'a tenondeguáramo iñemoñarenguéra apytépe. Jajapo va'erã Ñanderuete rembipota. Upévare che ermanokuéra ahayhúva opavave taipya'e ohendu hag̃ua taimbegue katu oñe'ẽ hag̃ua, ha taimbegueve ipochy hag̃ua. Pe kuimba'e ipochýva ndojapói mba'e porãva Ñanderuete renondépe. Upévare, pepoi opa mba'e ky'a ha ivaígui. Peñemomirĩ ha peñemomba'e Ñanderuete ñe'ẽre osalvátava pende angakuérape. Pejapo katu Ñanderuete ñe'ẽ, anítei pehendúnte, ani hag̃ua peẽ voi peñembotavy pende jupe. Upe ohendúnteva Ñanderuete ñe'ẽ ha ndojapóiva, ha'ete ku omañáva hova tee rehe peteĩ espéhope. Ha'e omañáramo jepe ijehe, oho rire pya'e hesarái mba'eichaitépa ra'e hova. Ani hag̃ua peẽ voi peñembotavy pende jupe. Upe omaña porãva pe tembiapoukapy hekoite peguáva ñanemosãsóvare ha oñeha'ãmbaite ojapo hag̃ua ko tembiapoukapy, kóva he'iháicha, upéva ndaha'éi peteĩ ohendúnteva ha upe rire hesarái jevy. Upéva ningo peteĩ ovy'aitéva hembiapo porã rupi, oimérõ peteĩ oimo'ãva ijehe. Ha'e ojerovia porãha Ñanderuete rehe ha ndojokói ijuru, ha'e oñembotavy ijupe voi ha ikúlto ijerovia vyrorei. Pe kúlto ipotĩva Ñanderuete ohayhúva ningo kóva ñaipytyvõ umi ityre'ỹvape ha imena'ỹvape hembikotevẽme ha ñañemboyke opaichagua teko vaígui. Ani pembojoavy pende rapichakuéra apytépe. Santiago capítulo dos. Che hermanokuéra, peẽ pejorovia porãse ramo Jesucristo ojajaipáva rehe, ani peñembojoavy pende rapichakuéra apytépe. Ha sapy'a oike ramo pende atýpe, pende kultope, peteĩ kuimba'e ikuairũ oroguiguáva reheve, ha oñemonde vao hepývape, ha hendive oike ramo avei peteĩ kuimba'e imboriahúva ijao soropamíva reheve. Ha peẽ pemañave pe oñemonde porãvéva rehe ha peje ichupe, Eguapy ko'ápe iporãvehápe, ha pe imboriahúvape peje, Epyta nde ñembo'yhápe iglesia ruguápe térã eguapy yvýpe che py renondépe. Upéicha pejapóramo, ndapeporombojoavýi nga'u piko peẽ ha peporombojovake hekope'ỹ. Che hermanokuéra, pecherendúkena, Toiporavói piko Ñanderuete umi tapicha ohechakuaáva imboriahuha iespíritupe? Ko'ãva oñemomirĩ ha ojerovia porãgui Ñanderuetére, omoingéta yvágape. Ko'ã mba'e ha'e oprometéma va'ekue opavavépe ohayhúva guive ichupe. Peẽ katu pe'apo'i imboriahuvévape. Ndaha'éi nga'u piko mba'eta rerekohára umi pendejopýva ha penembotyryrýva mbojovakehára rendápe? Taha'ekuéra einga'u piko umi oñe'ẽ vaíva Jesucristo pende Jára rehe, peẽ pejapo porãite pejapo ramo añetehápe ha hekoite pe pe tembiapoukapy tuichavéva oĩva Ñanderuete kuatiañe'ẽme. Ehayhu nde rapichápe, nde rejehayhuháicha, peẽ pembojoavy ramo katu pende rapichakuéra apytépe peẽ peñomohembiapo vai, Ha Ñanderuete rembiapoukapy penembojovakéta anga ipavóraramo. Oiméramo ojapopáva Ñanderuete rembiapoukapykuéra, ha upéi ojavýramo peteĩme jepe, péva opyta ojavýramoguáicha opaite Ñanderuete rembiapoukapykuéra. Ñanderuete he'iva'ekue, Ani remongy'a ne mendare reko, He'i avei aníntei reporojuka, upéicha ramo, nde neremongy'ái ramo nemendare reko, ha upéi nde reporojuka, upéicharõ, nde rejavy opaite Ñanderuete rembiapoukapýpe. Pe ñe'ẽ ha peiko avei ku tapicha oñembojovakévaicha, pe tembiapoukapy sãso liverta rehegua rupi, umi oporoporiahuvereko'ỹva oñembojovakéta avei jeporiahuvereko'ỹre, Upévare upe oporoporiahuverekóva natekotevẽi okyhyje pe ñombojovake áragui. Primera de Pedro cuatro ocho. Ma'erãpa iporã che hermanokuéra peteĩ he'íramo oguerekoha pe jerovia hekovépe katu ndojejuhúi tembiapo porã? Ikatúnepa peichagua jerovia osalva ichupe? Oĩramo peteĩ hermano térã hermana ndaijaóiva ha nahembi'úiva, ha peteĩva pende apytépe he'íramo ichupe, Tereho py'aguapýpe. Toho porãite ndéve, eñembyaku ha ekaru, ha nome'ẽ ichupe umi mba'e ha'e oikotevẽva. Ma'erãpa iporã peichagua jerovia? Pe jerovia hi'a'ỹva tembiapo porã ndovaléi mba'everãme, omanóma katu. Ikatu ningo oime ombohovái, nde ningo rereko jerovia ha che areko tembiapo porã. Ehechauka chéve nde jerovia ne rembiapo porã'ỹre, ha che ahechaukáta ndéve. Chejerovia heñóiva che rembiapo porã. Nde ningo reguerovia Ñanderuete peteĩha ha rejapo porã. Umi mba'epochy jepe oguerovia avei péva, ha upévagui oryrýi okyhyjeitereígui. Nde tekovevýro, nderehechakuaaséi piko pejerovia tembiapo porã'ỹre omanóma hague? Abrahán ore ru ojehechakuaa va'ekuéma heko porãva ramo, hembiapo porã rupi, oikuave'ẽgui ita'ýra kuave'ẽmby renda ári. Pehechápa ijerovia omba'apo porã hague hembiapo porã rupi, ha hembiapo porã rupi ijerovia okakuaa porãve ohóvo og̃uahẽ meve hu'ãme. Ñanderuete kuatiañe'ẽ he'i voi Abrahán ojerovia haguére Ñanderuete rehe, Ha'e ohechakuaa ichupe heko porãva ramo, Ha ohenói ichupe Ñanderuete rayhupára amígo. Pehecha ningo pe tapicha ojehechakuaa heko porãva ramo, hembiapo porã rupi, ndaha'éi ijerovia añónte. Upéicha ojehu va'ekue avei Rahab, pe kuña reko vaípe. Ha'e ojehechakuaa heko porãva ramo, omokañy haguére Israel rembijokuáipe, ou va'ekue omaña ñemi haguã Jericó rehe Ha upéi omondo ichupekuéra ambue tape rupi. Pe tete ijespiritu'ỹre omanóma tetekuerei, upéicha avei pe jerovia tembiapoporã'ỹre omanóma avei. Santiago capítulo 3. Ñande juru rembiapo. Anítei heta oikose mbo'ehára ramo pende apytépe, che hermanokuéra. Jaikuaa porã ningo ñande ñaporombo'éva Ñañembojovake pohyivétaha ambuekuéragui. Opavave ñande jajavy heta mba'épe, oiméramo peteĩ ojavy'ỹva iñe'ẽ rupi, péva ningo peteĩ kuimba'e térã kuña hekopeguáva, ha oikuaa avei mba'éichapa ombopoguikuaa ijyvy árigua rete rembipota vai. Ñamoĩ peteĩ fréno kavaju jurúpe, ha'e iñe'ẽrendu hag̃ua ñandéve. ha upéicha ñamboguata hete tuichávape ñande jaipotaha rupi. Pema'ẽ avei várko guasu rehe, ituichaite, ha pe yvytu atãva omañáva ramo jepe pe várko guasu, imboguatahára peteĩ mbovaha timón rupi ogueraha pe várko guasu ha'e oipotahápe. Upéicha ningo avei ñande juru. Ñande rete rehegua imichĩetéramo jepe ojapouka mba'e tuichaitéva, pehecha mba'éichapa pe tata michĩva ohapykuaa pe ka'aguy tuichaitéva. Ñande juru kũ ningo avei peteĩ tata, pe juru ningo henyhẽ mba'e vaígui, omongy'áva kuimba'e ha kuñarete, omoñepyrũvo pe tembiapo vai oñemboheta hetave ohóvo aña retã pu'aka vai rupi. Opaichagua mymba ñarõ guive, guyrakuéra, mboykuéra, mymba yguasu pegua jepe kuimba'ekuéra ombopoguýma, oamansáma. Peipóri ningo yvy ariguakuéra apytépe avave ombopoguýva ijuru, ha'e ningo peteĩ mba'e ñaña henyhẽva pohã vaígui, ponsoñagui. Pe juru rupi oñemomba'eguasu Ñanderuetépe, ha juru rupi oñemaldesi avei hapichakuérape. Ojejapo va'ekue Ñanderuete ra'ãngáicha. Peteĩ jurúgui osẽ jehovasa ha maldición, ko'ã mba'e che hermanokuéra ndaupéichavarãi, mba'eichagua yvúgui piko ochororo yje'ẽ ha iróva oñondive? Ikatu piko che hermanokuéra peteĩ higo yvyra hi'a olivo? Térãpa pe parral máta hi'a higo, upéicha peteĩ yvúgui ndaikatúi ochororo yje'ẽva ha iróva oñondive? Arandu añeteguáva, Mávapa pende apytépe iñarandu ha iñakãguapy? Tohechauka heko porã rupi ha'e iñaranduha ha toguata porãha Ñanderuete rape rehe. Peẽ pende py'arasy pe'envidiáramo katuete oñorairõ pende py'apýpe. Anítei peñembotuicha gueteri ha anítei pende japu pe añetegua rehe, kóichagua arandu ndoúi Ñanderuetégui. Ko arandu kóva yvypeguánte uvei ou yvy árigua ángagui ha añágui. Oĩháme py'arasy envídia ha ñembotuicha, upépe oĩ avei sarambi ha opaichagua tembiapo vai. Pe arandu oúva Ñanderuetégui katu ombohekopotĩ ha upéi ome'ẽ py'aguapy ha py'aporã. Iñe'ẽrendu oporoporiahuverekokuaa hi'a'ỹva espíritu reheguáva. Gálatas 5:22. Avavépe nombojoavýi ndajova mokõiri ha umi oñeha'ãva ojeiko porã hag̃ua toñotỹ py'aguapy omono'õ hag̃ua hustísia hekopeguáva. Santiago capítulo cuatro. Yvy arigua rembipota vai rupi ou pe ñorairõ. Moõguipa ou ñorairõ ha ñe'ẽapi pende apytépe? Ndoúi piko pende ro'o rembipota vaígui oñorairõva pende py'apýpe? Peẽ peñeha'ãmba pehupyty hag̃ua peteĩ mba'e ha araka'eve ndapeguerekói. Peẽ peipotaiterei peteĩ mba'e ha penerendy tatáicha peporojuka hag̃ua. Upeichavérõ ndapehupytýi pe mba'e peipotáva. Peñeha'ãmba upeichave ramo jepe, noñeme'ẽi peẽme ndapejeruréigui hekoitépe. Pejerure ha ndapehupytýiri, peiporuvaiségui ha pemohyg̃uatãségui pende rete rembipota vai, peẽ peñemboykéva Ñanderuete rapégui, Peiko ku tembireko opoíma va'ekuéicha iménagui, oiko hag̃ua kuña reko vaícha. Upe oikoséva ku múndo rayhupára ramo oikóta Ñanderuete rehe ija'e'ỹva ramo. Peimo'ã piko Ñanderuete ñe'ẽ he'ireiha Ñanderuete ha kateĩ Espíritu Santo rehe, ha'e omoĩma va'ekue ñande pype. Génesis capítulo 6, versículo 3 y 5. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Ñanderuete katu ñanepytyvõse ha'e ipy'a porãgui. Upévare Ñanderuete kuatiañe'ẽ he'i, Ñanderuete oñemoĩ umi oñembotuicháva rehe ha oipytyvõ umi oñemomirĩvape. Proverbios capítulo 3, versículo 34. Peñemoĩ Ñanderuete poguýpe ha peñemoĩ hatã mba'epochy rehe. Ha ha'e ojeíta pende ypýgui, Peñemboja Ñanderuete rehe, ha ha'e oñembojáta penderehe, peñemopotĩ pende pokuéra, peẽ anga ipavóra, ha pemopotĩ porã pende py'apy, peẽ pende py'amokõiva. Penepyahẽ, peñembyasy ha pejahe'o, pende pukágui toiko jahe'o, ha pende vy'águi toiko ñembyasy, peñemomirĩ Ñanderuete renondépe, ha ha'e penemopu'ãta. Che hermanokuéra, ani peñe'ẽ vai ojuehe pe oñe'ẽ vaíva iñermáno rehe ha pe ombojovakéva iñermánope oñe'ẽ vai Ñanderuete rembiapoukapy rehe. Ha'e ombojovakégui Ñanderuete rembiapoukapy. Nde rembojovakéramo Ñanderuete rembiapoukapy, nde reiko imbojovakehára ramo. Neñe'ẽrendu rangue Ñanderuete rembiapoukapýpe nde reiko imbojovakehára ramo. Che hermanokuéra, ani peñe'ẽ vai ojuehe. Ha'émante ome'ẽ va'ekue pe tembiapoukapy ha ha'émante oiko ñane mbojovakehára ramo. Ha'émante ikatu osalva térã ohundi, nde katu piko máva rembojovake haguã nde rapichápe? Yvyariguakuéra ndoikuaái henonderã. Pejapysaka porãke, peẽ pejéva ko'ág̃a térã ko'ẽrõ rohóta peteĩ táva guasúpe, ha ropytáta upépe peteĩ áño, roñemu ha rombyaty haguã ore pirapirerã. Ndapeikuaái ningo mba'épa ikatúva ojehu ko'ẽrõ. Mba'e piko pende rekove ojogua ningo ytimbópe, ojekuaáva sapy'ami ha upéi opa rei, upéicha rangue ningo pejeva'erã mo'ã Ñanderuete oipotáramo ha ore roikovéramo rojapóta kóva térã amóva. Ko'ág̃a katu pejererovu ha peñembotuicha, peikuaa katu kóichagua ñembotuicha ivaiha. Upe ojapokuaáva tembiapo porã ha ndojapóiva, ha'e oñemohembiapo vai. Santiago capítulo 5 Nde mba'eita rerekóva ani reipuru vai nde pu'aka. Peikuaa porãke peẽ mba'eita rerekóva, peẽ pejahe'o va'erã pe jehasa asy oútava peẽme guarã. Pene mba'eita itujupa, pende ao ho'upa oraso polilla, pende oro ha pende plata javemba ha javengue oñemoĩta pende rehe, Ha ho'upáta pende ro'o tatáicha pe mbyatýgui mba'eita ko'ã ára pahápe jepe. Peikuaa porãke, peẽ pembohavira ha peipe'a reíva pende koga'a monohára rembiapo repy, ijahe'o katu osapukái hatã yvága atykuéra Jára apysápe. Peikómi vy'apópe yvy ape ári, pejapo peína karuguasu Pemongyra pende py'apy, og̃uahẽmbotámaramo jepe pe jejuka guasu ára, peẽ pembojovake ha pejuka rei va'ekue hekopotĩvape, ha'e katu nopu'ãi pende rehe. Che hermano kuéra, peha'arõkuaa kirirĩháme Jesucristo ou jey peve, pema'ẽ pe kokue Jára rehe. Ha'e oha'arõkuaa ikoga'a hi'a peve, og̃uahẽ rire pe ama tenondegua ha opakuevogua. Upéicha peẽ peha'arõ avei. Pemombarete katu pende py'apy, Jesucristo ou jeýtama hína. Ani peñemoĩ vai ojupe che hermanokuéra. Ani haguã peñembojovake peẽ, peikuaáke, pe mbojovakehára oĩ hína okẽme. Che hermanokuéra, pemaña umi proféta rehe, oñe'ẽ va'ekue Ñanderuete rérape, Mba'éichapa ha'ekuéra ohasa asy paciencia reheve? Upévare, peñeha'ãmba peẽ avei peiko hag̃ua ha'ekuéra oiko haguéicha. Peikuaa porãke, ore rovy'aite umi oha'arõkuaáva ndive ohasa asy haguére. Peẽ pehendúma mba'éichapa Job ohasa asy va'ekue, ha oha'arõkuaa Ñanderuete oipytyvõ meve ichupe, ha'e ipy'aporãgui oiporiahuvereko voi ichupe. Hi'ariete, che hermanokuéra, peñemongetáramo pende rapicha ndive, anítei pemoañeteve pende ñe'ẽ yvága réra rehe, térã ko yvy kóva réra rehe, térã ambue mba'e réra rehe. Mateo capítulo 5, versículo 34. Pejérõ hẽ, néi, peje ovale hag̃ua ha pejérõ nahániri topyta nahániri, umi ndohechakuaáiva péva oñembojovakéta. Oiméramo pende apytépe peteĩ ohasa asýva, toñembo'e. Ha oiméramo peteĩ ovy'áva, topurahéi. Omomba'eguasu hag̃ua Ñanderuetépe. Oiméramo pende apytépe peteĩ ikangýva térã hasýva tohenói ansianokuérape, umi omyakãvape pe iglésia rembiapo, ha ha'ekuéra toñembo'e hese ha tomona hese aséite Jesucristo rérape. Ha pe ñembo'e jerovia rehegua osalváta pe ikangývape térã hasývape, ha Ñanderuete omopu'ãta ichupe ha oñemoangaipárõ oñeperdonáta ichupe, upévare pemombe'úvo jupe pene angaipa tembiapo vai, ha pe ñembo'e ojohe Ñanderuete penemokyre'ỹ ha penemonguera haguã, hekopotĩva ñembo'e heta mba'e ojapokuaa. Elías peteĩ tapicha ñandéichagua avei, ha'e oñembo'éramo guare oky'ỹve haguã, Ndokyvéi yvy apére mbohapy áño, hasẽ ijasy pukukue ha oñembo'e jevývo pe ama ho'a jevy áragui, ha pe kóga heñoiporãmba jevy hi'a peve. Che hermano kuéra, oiméramo pende apytépe, peteĩ opiávape añetegua rapégui, ha oiméramo ambue hermano ombojeýva ichupe, Peikuaa porãke, pe ermáno ombojevýva iñermánope ha pe vaígui, osalvaha pe opia va'ekue ángape ñemanógui, ha ojaho'i oñeperdona heta angaipa.